Zual ngan pa kua a hme hleiriat. Sihmanhsehlaw Judah upa pawl nih khan amah cu a mit a rak caw i atu cu khua a hmu kho ṭhan ti kha an zum duh lo. Hi pakul le pali mitcawcia in a chuakmi pa cu an ha auh ṭhan i, “Biatak ka chim lai,” tiah Pathian hmaiah bia i kam. Hi pa hi misual a si ti kha kan hngalh an ti. Mipa nih cun misual si le si lo cu ka hngal lo, ka hngalhmi cu hi bel hi a si ko. Hlanah cun ka mit a rak caw i atu cu khua ka hmu kho tiah a leh hna. A hme sawmthum le pali. Aa nang misual in hrin a si i Sual in cawmmi na in maw kanmah cu cawnpiak na hei kan timh tiah an ti i pumhnak inn khan an ṭhawl. A mak kho tuk an ṭhawl. Mei sawmtum le panga in a tanglei kan rel seh cun Jesuh nih cun an ṭhawl kha a theih. Amah cu a va hmuh i, Mi Fapa cu na zum maw? tiah a ti. Mipa nih cun, Bawipa, amah cu ka zumh khawh nakhnga aho hi dah a si ka chim tuah, tiah a leh. Jesuh nih cun amah cu, Na hmuh cangmi kha a si ko i atu i nangmah aan chawn lengmangtu hi a si, tiah a ti. Bawipa, ka zumh, tiah mipa nih cun a ti i Jesuh hmaiah cun a khuk aa bil. Bawipa nih thlaw chuah hram seh. Farasi mi hna nih khan zeitluk in dah an mit an cawt kha thlarau lei mitcaw an si kha an i hngal kho lo. Mitcaw pa cu a chuah hlan in a mit a caw cang i khua a hmu lo. Sihmanhsehlaw damtertu Jesuh Khrih cu a ra i Jesuh nih damnak nawl a pek i a dam. Farasi mi nih an theih, Mipa nih cun “Keimah hi ka si, ka chuahkan ka mit a cawtu chuah ka hmu cang, a ka damter”, tiah a chim. Keimah hi ka si tiah mithmuh kuttawngh bak in a tingcotu nih a chim i cucu biaknak phung lei i mifim le mithiam aa timi hna nih khan lungwah an cohlang duh lo. Cucu khuaruahhar a si. Khuaruahhar timi cu a si. Kuttongh mithmuh in a tingcotu nih a chimmi cohlan khawh lo timi hi khuaruahhar a si. A chimtu pa mithmuh kuttongh i a chimtu le tehte a khangtu zong an cohlang lo i a damtertu zong kha an cohlang lo timi kha fel tein Bawipa cu Baibal cu chung in kan hmuh. Cu lawng hmanhsehlaw an cohlan lawng si loin hi an mithmul an hnatheih kuttongh thil a simi kha zei ah relpiak loin hi phungbia lawnglawng kha zoh an timh caah Moses phungbia le anmah nih saduhthah an neihmi phungbia sitaal lawnglawng kha cohlan an timh caah a rak tuahtu Jesuh Khrih hrimhrim kha an cohlan chih lo i a cangmi thil a tongtu kha biakinn chungin an chuah. biakinn chung an ṭhawl. An ṭhawl. An ṭhawl khuaruahhar tuk a si. Khuaruahhar tuk a si. A khuaruahhar ve lai. Ṭha tein na ruah ahcun. Nihin kan miphun nih Pathian phungbia kan kalpi ning hi ruah ṭhan awk a um. Ruah ṭhan awk fak in. Johan ngan pasarih chung na zoh seh. Hme sawm li in sawm nga le pahnih karlak na zoh a si ahcun, kan zoh a si ahcun, Kan Bawipa Jesuh Khrih cu Bethlehem khua chungah a chuak. Profet hna nih chimchungmi bia, mithiam hna nih an i bochanmi chimchungmi bia cu zeidah si tiah cun Profet cu David khua na chuak lai i profet cu Bethlehem khua a chuah awk a si timi hi a si. Sihmanhsehlaw kan an kan theih khawh lomi kan tlolh tawnmi zeidah a si ti cun Satan nih hin zeitluk in dah Pathian sunparnak hi hrawh a timh le Pathian zong nih thilthup umter a duh ve timi hi nihin Pathian a biatu hna le zumtu hna nih kan theih i kan hngalh hrim a hau. Cucaah kan Bawipa Jesuh Khrih cu Bethlehem a chuak hmanh seh law Herod siangpahrang kha Satan nih cun a hman i cu Satan cu Pathian nih a thlahmi a si. Zeicah Pathian sunparnak aa thupmi vialte hlai dih a si khawh na thilthup a um ti hngalh nakhnga ding caah hin a si. Tha an timh caah an zaam i Galilee peng Nazareth khua ah Jesuh Khrih cu a ṭhanglian i nihin ni tiangin Nazareth khuami Jesuh Khrih tiah auh a si. Ngaingai te cun Bethlehem in a chuak. Kha thil kha Farasi hna tluknak a si, phungbia cawnpiaktu hna tluknak le nganhnak a si. Cu thil cu ṭha te i ruah ahcun a ngaingai te ti ahcun nihin chun nihin ni zumtu hna nih hin kanmah mei in hi phungbia hi khen a har. Kanmah mei in hi phungbia hi hngalh a har. Cucaah bawmtu thiang thlarau amah Pathian thiang thlarau nih a kan hrilhfiah i mithmuh kut tongh in kan tinco i kan chungah al awk ṭhalo in hngalhtertu kan ngeih lo si ahcun phungbia lawng cun kan tlau ṭhan rih lai ti a langhtertu si. Cucaah u le nau hna, Nihin ah kan miphun lakah Pathian Thiang Thlarau nih cawnpiak in Pathian Thiang Thlarau nih an chungah a tongh hna i mithmuh, kuttong in damnak, lawmhnak, hnangamnak, daihnak hei ruah khawhnak vialte an tincomi hna hmangin thangṭhatnak a chuak, sunpar peknak a chuak, cawlcanghnak a chuak, bochannak a chuak i vawlei vialte kaltaknak a chuakmi hna nih an tehtekhannak le an thangṭhatnak vialte kha hmuhpiak thiam loin zeirel piak loin mi kal sual, mi hrut, mi lam, mi khuang, mi au, Thiang Thlarau nih cun hitihin cun thil a tuah lai lo. Thiang Thlarau cu ṭha tukmi a si. Thiang Thlarau cu ding tukmi a si. Ṭhennak a chuahpi, hngalhnak a chuahpi. Thlarau kan co deuhdeuh kan i ṭhen deuhdeuh kan i hngal deuhdeuh tiah Lang hlat in kan timi hi tha ten ruah than awk si. Thencheunak hi zeitik mah tiang thlarau ni chuahpi lo. Tiang thlarau tingco lo mi hna sual ruang le palhnak ruang tu lo si. Sihmanhsehlaw ulenau hna mit hmuh kut tong i ating comi nih cun an thutpi kho lo. Pathian bia an hmuh, atakin an tinco, an thawpi an dirpi, an taksahruhnak le sual hrin an sinak kha an thei ko. Kha vialte kha Jesuh nih a ngaihthiam ding a ṭawl dih cang hna caah ti awk ṭha loin an lawmhpi an thawhpi an lam timi si ule nau hna thil pakhat chim ka duhmi si um ti le si te cun nihin ah nangmah le keimah nih atu i kan tinco mi Jesuh Khrih dawtnak Cun nangmah le keimah nih atu i kan hmuh khawhmi, kan tinco khawhmi, kan ruah khawhmi nak thuk deuh le sang deuh le mak deuh le khuaruahhar deuh chung hin hei lut ciammam i selaw zei ko ual dik kan lawh hnga Bawipa hmaiah hin nihin chunah kan Bible cu chung kan hmuhmi a mit a caw i a damtermi nih siseh a zeng i a damtermi nih siseh aa rawk cang i a remhpiakmi hna si hna seh hodah lawm lo an um kho hodah thu to meimei kho hodah tehte khang lo an um kho hodah cawlcang lo an um kho hodah perchoi lo in a um kho kha vialte khan nang la kei nih hin atu kan tin cho mi cin long se lo huk dem khe hei ting cho se lo an mah nak zual kan si lai ti kha Baibal ca ningin kan chim khawh. Cu si caah cun na tonmi le ka tonmi a tlawm deuh ruangah Farasi hna le phungbia cawnpiaktu hna bantukin hlen siin Pathian siseh, damtertu siseh, a dammi hna si hna seh, an tuahmi thil soi lengmang le sel lengmang le doh lengmang kha kan rian a si ti lo ti hi hngal cio in thazaang la hna u silaw Bawipa sin tu ah bawmh hal hna usih ti kha sawm ka an duh hna. Cuti cu siaherhnak he tuzingka in langhter ka duhmi si. Bawipa nih thlawchuah seh.